Thirtu zawng zawng ten zavai in che bai vek kule. Tun tuma movie kan en ho tur chu Sangni Sawmpakua an tih chhuah Thai movie chhungkaw pakhat an lo hausak thut dan chanchin kan en ho dawn a ni. Movie bul tanna ah chuan hmeichhe pakhat tika kan hmu a, University zirlai niin Architect hna zir mek a ni. Chhungkaw ho ve tak atanga lo chawr chhuak niin a chhan pawh chhungkaw khawsak nuam tak an nih bik lem lo vang a ni. A thian te chuan an hmu si thin hle. Chuan hei hi Dika nia, tika i chhang chiah a ni, lemchan lam tui tak mai niin lemchan lam zir ve mek a, Intikai maw chuan producer ropui tak la nih ngei a beisei tlat a ni. An hnung ber hi Dawti niin Tika te unau zinga naupang ber a ni a, a ni ve thung erawh hi chuan zirna bul a tan chho ve mek bek chauh a ni. Chhungkaw tla bal ve tak ni mahse, heng naupang pathum te hian nitin nun chu hlim takin an hmang liam ve thei zel a. A nihna takah chuan chaw a thlawin an dawng thin bik tlat a ni. Mi inneihna ruai te chuan va do ve hmiah zel a, a tawp a tawpah chuan an rawn man chhuak leh nge nge thin. Chumi hnu chuan a pa chu a thi deuh thut a, chu chhungkaw ber ve tak tan chuan lungngaihna vawr tawh patling a ni. Lo thei lovin a pa tel lova nun hman chu an pawm tlan mai a ngai si a. Chutichuan Dika leh Tika te chuan an zirna te chu chawlhsana hnathawh mai an thlang ta a, nimahsela nu chuan a pa suang tawhna te chu puitlin ngei a duh thung. A tukah chuan lawyer leh assistant te chuan lo kal deuh thut a, a pa in an chhungkaw tan a vedu a siam chu an entir a, a pa chuan engtiang che in nge chhungkua chu a hmangaih tih lantir a duh thu leh mi hausa tak fapa a ni reng tih te chu a hrilh a, a pa erawh pawh tam tak a khawm thu a sawi a, kum sawmhnih pakhat lai chutia a nupui fa naute engmah hril loa awm chhan chu mahni ke ngeia an ding lai hmuh a duh vang a ni tih a sawi. Mahse, ro zawng zawng te chu nupui fanau te chuan Miosa nun an hriatthiam nan chuan a pe vek a. A tirah chuan an ring mai lo a, bank ah va kalin million zanga alai an va withdraw a, chu mai ala ni lo. Chung chu an hman zawh vek hnu ah pawh an lo withdraw belh leh thei dawn a ni. Bank atanga an lo kir leh hnu chuan restaurant changkang tak mai chu pan ding nghalin VIP room te chu an va book nghal a. Mahse van duaithlak takin vip room chu mi panga tan a ti a lo ni a, mi pali chauh a ni bawk si. Pawna mi pakhat vur zuar chu va sawmin chawhlui te chu an kil ho ta vel a, mall-ah te va bazar zui leh in thil man to tak tak te chu an va lei zui leh ta a ni. A tukah chuan Dawti lo langin A lan dan danglam tak avang chuan sikula pawh en a hlawh hle a, Tika leh Bayu te pawh a hma zawng aiin a inhnem hnai sawt hle. A chhan pawh Tika chuan pawisa a ngah lutuk tlat tawh a ni. Bayu tan chuan bike mi len sawmpawh ka man te chu an lei sak vel a. In a an hauh hnu chuan Bayu chuan chahbi chu pelet in a bike hmasa zawk chu a thlan zawk thu leh a tana a lo tho nasat tawh avang chuan a duh zawk thu hrilh in a pe kir ta daih a ni. Ni rei lote hnu chuan mi lian zanga chu an hmang zo thuai a, a chhan chu uchuak taka an hman hem hem vang a ni. A pa video an va en leh a, chumi hnu chuan bi lian sawm panga lai an dawng leh ta. Hlimhlawp bawl nan chuan an hmang zui leh ta hem hem mai. Eight bi lian man in lian tak mai chu an han lei leh nghal pang a, furniture changkang ber ber nen. Chu mai chu an la duh tawk lo. Dawr an security guard nen lam chuan an lei fai ta hmiah mai. Chu mai pawh la ni lo. Tum khat atan car pathum lai te chuan an lei leh nghal a. Lehlamah chuan tikah pawh amah hmusittut te chuan an rawn tlawn ṭan hle a. A ṭhian ṭha neih sa te nen an inkar erawh chu pan telh telh thung. A chhan chu ṭhian hausa tak tak a kawp tak fo vang a ni. Hei hian Olympic lama inbuatsaihna te pawh nghawng lian tak a nei zui zel a. Baiu nen a inkar pawh a ṭha teh chiam lo. A chhan pawh bike te lei sakah a lo tihzah tawh vang chuan. Tika chuan thiam tak maiin ngaihdamte chu a va dil vela lo khawngaih thei hram. Lehlamah Dika pawh tum hram chu a thleng ve teuh tawh hle a, pawisa ngah chen chen bawk a, an fee ti lek lek vang chuan a pawisa chu a heu phah pawn a hre lo. Tiang tho chu a ni a nu pawh, midang ṭampui nan chuan a sem ham ham reng mai. Chumi avang chuan social media lamah te pawh chuan a lar zui hle a, TV show ah te chuan an kawm phah ta hial a ni. Tika pawh in thei ve karh karh ta reng mai. Dika pawn a thil zirna ah chuan sum chu hma thei in a ui lo ham ham hle a. Zan ah chuan lawyer te chuan rawn kal leh a. A pa video chu a thlir tir leh a. A pa chuan a pawisa neih zawng zawng an hman zawh tawh thu chu a rawn sawi a. Dikan chu thuan hre chiah mai chu a chi ai nasa mai. Pawisa lam a mawhnem nasa mai si a. Tun hma zawnga pawisa an neih loh pawh a an nunphung a buai lo teh reng nen. Tika pawh a thian hausa tak tak te chuan an ṭilsan ta phak phak mai. An chhungkua a sum tlakchham in a tihbawi loh awmchhun chu Dawti chauh hi a ni a, tunah chuan chawhlui pawh an kil ho thei ta lo. Ṭumkha chu Tika chuan party-na hmuna mi ṭhenkhat ten naupang smart thei tak a nih ṭhin nen tia A chanchin an sawi chu a hrefu a, a rilru siam tha zuiin a thianhlui te hnenah chuan ngaihdam dilin chance vawikhat tal pe leh tur chuan a va dil leh ta a. Chuta tang chuan engkim pangngai chho leh tanin Olympic atan chuan tih tak zetin a inbuatsaih leh tan ta a ni. A nu chuan mirthei te hnenah a la sem zel a, hriat loh lam atang chuan Dika pawn lemchanna tur fun a dawng ve hlauh bawk. Chutih lai chuan beisei lo angin thil a thleng zui a, mipui tam tak te chuan a nu chu an rawn bawr nasa mai. A then te chu an inhliam pha ta hial a, tika pawh a thiannu drugs li avangin an man zui. Tika te boruak avang chuan an saw pawh chu buai zui a, tika pawh zun test sakin ruihhlo ah chuan a lo fihlim hlauh a, Zan kha chu lawyer leh pate an rawn kal a, an lo la hre ngai miah loh leh nghal a, ro chuang bang la awm zawng zawng te chu lak vek a duh thu a la rawn sawi zui. Duhthlan tur dang an neih loh vang chuan an thil neih te chu an pe fai ta vek mai a, an tap tlawk tlawk ta ringawt mai a ni. An tawnhriat tha lo zet atang chuan hausakna kum hlun lo tur chu Mihring chhiatna mai a ni tian hrechiang ta hle a, an nun hluiah chuan kir lehin Dika leh Baiu te pawh chu an innei a. Dika pawnna dinhmun chu pawm thiamin a tawp lamah chuan lawyer te rawn kal leh a, a pa vedio a hnuhnung ber an entir leh. A pa chuan an hlimna a laksak avangin ngaihdam te an dil tê tê a, a pate anga a rawn tirh kha a thian tha tak lo ni rengin a pa pawh a lo la dam reng a. A pa chuan a chhungkua chu zirtirna pek a duh a. Pawisa tam takin nei lai khan inngaihtlawmna te in tla chham a, sum khan thian hmangaihna mawi tak mai kha a siam lo tih in hria ang, a ti a. He movie in min zirtir nia lang ta chu sum leh pai leh hausakna ringawtah hian mihring hlimna a innghat lo a ni tih min hrilh. Reilote ah kan la boral ve ngei dawn a, chute in chhirna thlentu a awm loh nan Mi dangte leh i chhungkaw tan i hun tam zawk hmang thin ang che. Kan video te min lo en sak a, min lo like a, min lo subscribe sak avangin inchungah kan lawm tak meuh meuh a ni.